Mae'r beics i sgramblo mewn i'r dre, os i chi am fod y Ricky Carmichael neu James Bubba Stewart nesa, wel, dyma lle i ddechre. A gyda'r ienga yn dechrau'r bedair oed a'r henan, wel, oedd hi'n noson o sbort i rai ar y quads, beics a'r teulu oll. Wel, wi 'di ffindo dwy ferch hynod o ddewr fan hyn, Holly a Shelley, Holly yn gynta, ers pryd ti 'di bod yn reido'r beics 'ma? Dwy flynedd.
Shelley, pam wyt ti'n mwynhau reidio'r quads ma? Achos ti gallu neu ffrindiau ac ti'n mynd gyflym gyflym. Ie, yeah, adna ddigon o feics cyflym na, o 50cc i 500cc. Pa feic i ti'n reidio? Yr un ras o Yamaha 125 ar y foment. Um, fi'n trio chmod, stryglan efo height y beic achos mae'n eitha mowr. So fi'n tueddol cario bloc rownd edrych yn just yn dwl, so ti'n modd. A ysbryd ti bod yn neud y, y stwff yma te? Um, deng mlynedd.
Felly ar ôl y dad, so fi jyst 'di t'mod cael i magu yn y chwaraeon. Sa i eisiau bod yn hi, ond beth oedd dy oedran di ddeng mlynedd yn ôl? Yy chwech a dechreues y ras gyntaf fi efo'r clwb 'ma, so ma'r clwb 'di bod yn rhedeg ers blynyddoedd.
Dorian ac Eleri Thomas yw berchen ar y trac 'ma fan hyn. Pa mor aml chi'n cynnal cyfarfod te? Yy bob pythefnos nawr, a ma' fe arno ambyti pedwar mis y flwyddyn. Yn bob pythefnos. Joio cael pawb ar eich tir, mae'n siŵr. O, di, mae fe'n gwrdd, mae fe'n gwrdd, a ti'n cwrdd â hen fobl, a ti'n cwrdd â ffrindiau newydd fan hyn, yn ti? Ie, yn hollol. Dorian, ti'n cymryd mantes hefyd ac yn cystadlu, ar be? Wel, 500 sydd 'da fi, gwybod. Shwt mae'n mynd?
O, mae'n mynd, chymod, am beth i twmblad yna fe, yna fe, sport yw e, yna fe, chymod. Ie, sport, ond oedd 'na ddigon o gystadlu brwd 'na 'fyd. Kieran, ti 'di cael tipyn o lwyddiant yn y gorffennol, dweutho ni am hwnna. Ie, yn y British Schoolboy Semi-Finals, tri gwaith um, lan yn Brookthorpe yn Lloegr. Callum sydd dyn ni fan hyn, sef brawd Kieran, siwr athi dy ti? Good, diolch. A beth ti'n reidio hyn o? KTM 65.
Yn yn cystadlu fyd oedd teulu'r Davises. Ed, Dafydd a'r Ienga, Catrin. Siwr nes ti? Des i'n ail. Llangyfrchiadau mawr i ti. Be ti'n mwynhau am y rasio 'ma te? Yym, ma' fe'n lot o hwyl. A ar y diwedd y blwyddyn ni'n cael trôpis. Reit, draw â ni nawr at Dafydd, llongyfarchiadau mawr i ti, shwd wnest ti fan'na? Es i'n gyntaf.
Ym mha ddosbarth wedyn? 100cc.
Pwy ti isie bod fel pan ti'n tyfu fyny? Dwi eisiau fod fel dad. Ti'n sefyll reit drws nesa i ti dad. Shwt ych chi'n practiso gytre we? Sdim lot o amser practiso yn i'r aso bit i fod bob weekend. Beth yw'r bwriad te i magu'r plant i fod yn bencampwyr y dyfodol? Yy mae lan i nhw. Is ydy nhw moyn raso. Fe rodai beic ti iddyn nhw. Is ydy Catrin yn gweud bod hi ddim moyn raso, does dim pressure o gwbl arni ddi, maen nhw'n cael neud fel maen nhw'n dewis.
Wel, gyda dros 150 o bobl yn cystadlu, mae heno di bod yn llwyddiant ysgubol, rhywbeth i'r teulu oll fwynhau. A phwy a ŵyr, efallai bod fi'n sefyll drws nesa i sêr yn y dyfodol. Ie, yeah, cer amdani, Celt!